Ṭhat an i ngaih tuk lai. Cucaah cun zeiruangah dah ralkap hi tluk tampi kan ngeih ko hna bu hin hin cheucheu ka le ka lo te hna khuapi rawh le lo, lo te hna kan buai lamang hi ralchiat phun kha si cu. Langak cu a ralchia tuk i sathu lawng te ei ko chan chung. Zeiruangah a ralchiat ruangah sathar cu ei ko bak ve lo cu. Sathu ei awk a hmuh lo sehla firchom in khuasa. Makhakha kawl ralkap an lungput cu si. Sihmanhsehlaw nihin ni caan ah hika hen ralbawi pathum nih bia an chim min an theih dih. Zeirong dah nunnak an thap, zeirong dah nunnak an pek, zeirong ah dah ramdang ah himten zam khom ve mi an si ko na tein, zian kuan hmai bak ah an nunnak thap in an i chon ne. ram le miphun can pek ti ahcun next generation thaizing chal kham rang rabawi pa nih catiram ka infala an tarmi keimah pum bak nih mu bal kuima nak alen an tarmi mu bal nihin kan ni kan nun nak cu namma thaizing zol nak cha kan rak pek chang timi kha england ram nan vekiar tika va chim te no ti cha tak na chu ma cha pi khan an tian a thi mi thlan lung khi zo na lo kum hlei ruk in kum kun la kum nga kalak minung long te se e Hngakchia pa pakhat ka tonmi ka khuaruahhar ngaimi cu nang hai kum za na si ka te kum hlei li te kum hlei li cu ral tuk na thiam ma ka te ka thiam ko te in da kum hlei li ni cun ral tuk na thiam mat ka te ral ral tuk cu kan chong te ka den zong nei rih lo tu chung nei chang lai mu kha kum hlei li minung zong nih khan ko ral tuk ral tuk khan tu an ngap chu zei ruangah kum minung hi kum tor le no zong ah si lo fim le hruh zong ah si lo zeitluk na fim zong ah zeitluk na kum umpat zong ah a ral chiap pun cun ral chiap peng ko le ram a daw lo phun cu ram khan a daw hlei le lo sihmanhsehlaw mino te ni si zong ah catang sang na si lo zong ah ram a daw mi phun ni si ahcun ram khan a dawt ṭhiamṭhiam ko la bawi jesuh nih a sawm mi hna vialte kha catang i dih zong a si lem lo nga tlai te hna zong sawm ko hna zei ruangah hi hna pawl nih hin cun a kan zulh le a kan dawt le keimah he lungrual ten khuang sa ṭi kho le ti ka theih tuk cu cucaah cun nihin ni caan ah chim ka duhmi cu minung tampi nih ral tu khi thapi lomi zong um le ralkap thapi lomi zong le thatchiat ding si lo nan hnu lei ah Khrihfabu nih niarpi hna nai ah thong som thum thawh na thong hra thawh na thong kul thawh na khan hna vialte zong khan nan hnu lei diarpi tu si Khrihfabu nih dirpi ti cu Khrihfabu cu Pathian ta dawk a si. Pathian nih an dirpi hna timi kha an theih cun mah zong nan hna ngam bak ko la. Kanmah zong thazang tampi kan la. Zeicah? Hin bantuk soisialnak ready bak an ummi hna zong khi zo an mui an hmanthlak tete khi zo hna law amin chuang lo hei timi tuk tuk la cun an mui hmai zong khi zo hna law zei huha si lomi khamen chiachia zong kan ṭial ve cu keimah ti ve mi cu khamen zong an ṭial len lo cu mi chim mi kha ṭha te ngai cu Cucaah cun ralbawi hna zong nan thatchia bak hlah. Nan hruaimi hna zong nan thatchia hlah. Nai ah ralbawi chung a tlimi pakhat an min ka chim lai lo mu. Mipi hmai bak ah kha si deu ca bawm hna hlah. Zeihman selo tiah chim cu. Sihmanhsehlaw an mah lakah khan Hakha CDF bak in raltha te tu ve mim ve thei ti lo ma pa ni kan. Yang wan tuk bia cu na chem. Nangmah men tung rokhrol ram le mi phun zong a do lo mi ralbawi hmanh a zam cangmi minung cu bawmh zong na phut ṭung lo sihmanhsehlaw atu ah cun mifel miṭhawng maralṭha ram le miphun a dawmi lawng te seh bawmh tlak bangmi seh bawm cio hna usih tiah ti dik cun na rung ruahnak kha a thleng cucaah cun mifim nin timi cu bia an chimmi paoh hi a hmaan a va ruat dih lo nangmah nih ṭha tein ngai law a hmaan ma hmaan lo zumh awk tlak ma tlak lo timi kha na tuak lai ti cu Mah hna nih kha mah pa te kha rak um hlah selaw ah ralbawi nih chim mi cu hman ko la amah zong ralbawi rak si ralbawi pakhat nih bawm hna hlah timi cu zumh mahrut tampi nin zumh ko lai makha sihmanhsehlaw ralbawi pakhat sia a zaam cang mi kha cu richat awk zong a rak tlak lomi ralbawi zong ah thim awk a rak tlak lomi minung kha si tinak sungah pa kha cucaah cun nihin ni caan ah bawmh ding bawmh lo ding ti kong he tampi hika zon hin khaman tete zong kan hmu cun mipi biaruahnak zong ah tampi kan hmu sim hman se law cu zan chan ah sim ka duhmi cu ral cu kan tuk vek vek ko cang e kan ram chungah zetik hmanh ah phungki bra zong kan hmu bal lomi zetik hmanh ah ralkap zong kan ram hmu bal lomi hna kha rungtlang hrawng kan di cang e cu a doh tu Ah hika zawn hen ralbawi hna zong nam cang, ralkap zong nam cang, mipi vialte ralkap nih nun dang tap bantuk hen mipi vialte zong Hakha chung khuasam nin sa Hakha lengkor nan sam min sia nan thinlung dihlak in nan ṭanṭi ahcun kan ṭanṭi nan ṭanṭi ahcun zeidah tuah tuah khawh lo nak ding cum atu ah hika zawn hen uh, BG 4 BG nih chim cang mu chim cang ramleng cun zei lo zong nih chim cang salo amika zong nih chim cang zeinte Hakha in thongkhat hnih hrawnghrang kan rak si lio, minung thong kuahra kan si lio i nan rawhnak kha ramdang ah nan va chuahpi ning khan nan i ceih pang ding man mi cu Hakha atu la mah lio chan kha alo zong alo ti lo cu caah cun Hakha minung hi vialte hi kan tan tia cun a zei hmanh a tei tei lo nak lam kim lo Cucacun kan zapi ten ṭenṭi khawi zuam hna sih. Mipi lei ah a rak ṭang lomi zong kha kan lung thleng bak hna sih. Ah, mihri leng kan ṭan hau, kan fale sinah kan ṭan hau, kan mah le kan miphun sinah kan ṭan hau ti khan ṭang ṭin hau selaw a rungtlang i ummi ṭukṭak ralkap raltuk hmanh a ngap lomi an i so an ngam ruang rami selaw cu lahkhan pek hna ruangah ral va tu si ṭan va kal u nan duh le va thiu nan duh le va nung u a zeihmanh kan i ceih ti lo tiah rak thlah sawsawh min si. Cucaah cun tuzan caan ah chim ka duhmi cu mipi kan zapi tein kan lungrual hna usih. Hi ral kan tuk lio ah hin ahohmanh a chuang zong khun hna hlah usih. Cun mi an lungchia seh, an tazawr seh tiah bia chimnak sang kha cun hi ka chimmi hi zapi ca ṭhenham ma ṭhenham lo ti ruah bu te tu khan chim i zuam hna usih law a donghnak a chim ka duhmi cu hi kan ral bawi rak kan ṭhutmi pathum zong nan tha chia bak hlah u. Nanmah lei ah a ṭangmi he ramleng a chuakmi tampi Khrihfabu siseh, pumpak siseh kan tampi ko timi zong kha chim ka duh. Siselaw a sau tuk sullam ah bia cu seh law kha tu cu hostin ah caan kan